Dem baş. Em bi dabaşek nû, bi dabaşa di avana kurdî de zayend dîsa bi hev re ne. Di avana kurdî de zayend çawa pêk hatine? Wateya zayendê çi ye? Di zîhniyeta pêkhatina vî zimanî de Zayan çawa hatine avakirin? Yanî nêr û mê çawa ji hev hatine cudakirin? Em ê di vê dersê de behsa wê bikin. Hûn dizanin di mesela zayan de de tevliheviyekî cidî heye di rewşa heyî de. Sebebê tevliheviya vê tevliheviyê jî ji naskirina, ji nenaskirina zimanê kurdî tê. Em vî zimanê baş nas nakin. Me zimanek muhteşem heye û mixabin di nav lapê me de rizîl û perîşan bî. Em ê niha temaşe bikin zayan çawa pêk têne di zîhniyeta zimanê kurdî de, di avana pêkhatina zimanê kurdî de, di mantiqa vî zimanî de çima zayenda nê û mê heye û çawa tê pêk anîn û li kûdê tê pêk anîn em ê niha temaşeyî wê bikin. Wekî mamostayên xeşîm yên dibistanê seretayî yên gundan me textê xwe îro tijî nivîsandin kiriye. Em jî hewl bidin li gor ve hevokên me hilbijartîn wekû mînak nivîsandîn em ê zayan temaşe bikin. Di zimanê kurdî de wate li tîpê hatiye barkirin. Tiştek xurîn nîne. Girêdayî vê li gor wate li tîpê hate barkirin, kombînasyonên deng radengan û wateya li dengçêkeran hate barkirin hevok pêk hatine. Di avana zimanê kurdî de dengçêkera a heynîn zadar bî. A ya Zadar e, e ya Kirimê ye. Behsa wê tê kirin. Ev du dengên cidî ne, yani du dengên mahkê di zimanan de, hûn dizanin di zimanên din de jî wisa ye. A çi bî, a Zadar e. Wateya Zadartiyê li peyvê bar dike. Wateya biyînê. Yani ne ya kirinê, ya biyînê ye. E ya kirinê ye. Ê çi bî hevalno ê xweyî ye. Me carên borî jî gotiye ev deman bê xweyî tî. Weko di tirkî de hûn wergerîn dibêjin sahîp olma, sahîplik ne xweş e. Yanî ev kurdî de ne wisa ye. Mesele ya têkildar e. Bi awayekî aydîye, aydîyetê çê dike. Em jê re dibê xweyî tî. Na giştare ê aydîye Ya dan çêkere. Dîsa em yayê baş bala xwe bikişînin ser yayê. Çimkî ji ber ya niha ji Tirkî hûn got ya ji Tirkî wergerandine. Anî ne tenê peyv wergerandine hevalo aqilên zimanê me jî wergerandine. Aqilî wergerandine, zîhniyet wergerandine, her tişt wergerandine. Ji ber wê Tirkî de li vê de ji vê re dibêjin kaynaştirma harfi, Kurdî jî wergerandine dibêjin Tîpa kelijandin e. Kele qe heye baba ev dançêker e dançêker. Ev riknê zimanê kurdî avana zimanê kurdî hemî li ser vê hatiye avakirin. Kelijandina çi? Em dest pê bike heval no. Niha me li vê dê gotiye Dil nazê rist xwend. Rist, em ji helbestê re dibêjin rist heval û helbest, rewşa ristê ya tu bînî gotinê stranê. Ji wê re tê gotin helbest tirkî dibêjin best eynî tiştî ye. Anî helbest. Helbest beste ye ne şîîr e. Şîîr rist e ji ristinê tê. Belê. Dilnazê rist xwend. Dema borî. Li vê dê Dilnazê ê girtiye, xweîtî girtiye. Yanî em dikarin bêjin xweîtiya mêtiyê girtiye. Yanî li vê dê Dilnazê mê ye. Ha. Rist pê kir, hin dibê birêser, em bêjin birêser. Li vê dê rist xurî ye. Kirek yanî kirde dilnas pêveka ê girtiye ya xweytiyê girtiye me got ê xweytiye ya xweytiyê girtiye. Birê ser xurriye ev jixwe hûn dizanin kardêr e yanî fîl tamam dema bûrî qewimiye yanî ev tişt qewimiye Yanî di vê hevokê de Dilnazê rist xwendiye. Bûriye. Demê bûrî. Dilnaz ristê dixwîne. Di dema niha de. Sê demê bingehîn hûn zane hene. Dilnaz ristê dixwîne niha. Wê demê Dilnaz xwe riye Pêkir yan jî dirêser ê girtiye, xweytî girtiye. Bi gor zimanê halê hazir hatî hatiye tawanbin. Ala qewêtirîn hatiye tawanbin. Em bêjin hatiye çimkî rist li vê dê mê ye. Li vê dê kardêr, li vê dê kirek xweytîyê girtiye. Li vê dê birê ser xwe yî tî girtiye. Her du jî mê ne. Niha ya li vê dê herî zêde hatî xirekirin yan jî pê hatî leyîstandin di demê demê were ye. Yanî zemanê were. Li vê dê a heye, pêvek e, pêve tê nivîsandin.

Di demê were de, di zamanê were de Dilnaza Ristê bixwîne. Li vê dê Rist Ristê dîsa zayend girtiye. Ristê bixwîne. Dilnazên Ristan bixwînin. Ê, a, ên. Temaşe bikin. Li vê dê ê jin e. Li vê dê bîrhatê xwarinê bixwe. Dilnaza ristê bixwîne. Yanî zamanê were li vê dê mêr ê girtiye. Di zamanê borî de Jinê ê girtiye. Em ê va çawa ji hev veqetînin? Di zamanê were de yê jinê a heye. Aha. Na temaşe bike heval na. Di awana vî zimanî de navend jine, mêye Ê xweyîtiya mêtiyê ye. Mane mê, me, ê. Ê xweyîtiya mêtiyê ye. Tenê ji bo jinê paye hatiye veqetandin yanî cudatî hatiye veqetandin. Baş e, em ê çawa bizanibin li vê dê çawa em ê mêr û jin payeya wan yan jî veqet tawandekên wan Xweytiyên we çawa ji hev ferq bikin? Ev. Li gor zamana divê em vê bikin heval. Û ji zamana jî zêdetir ya heye ya. Em ê niha behsê bikin ya heye. Temaşe bikin. Dilnazê Rist xwend. Li vê dê Kirek ê girtiye. Birê ser safî ye, ev jî em bêjin kardêr e. Kardêr, fêl. Kardêr e. Baş e, dema niha Dilnaz ristê dixwîne. Li vê dê Dilnaz jin e. Nav safiye, yanî xurriye, bê pêveke, bê xweyîtiye, belam ji red bijin xweyîtî, xweyî. Bê xweyîtiye, ama dîsa vêca vê carê birê ser hatiye tawandin, xweyîtî girtiye. Di dema were de, di zamanê were de hevalno, dil naza ristê bixwîne.

Na hat zêdekirin yanî li vê dê heta dilnazê, dilnazê tiştek din nîne, tenê na hatiye zêdekirin, na hatiye zêdekirin, nah giştare ava no, ên nîne, in, an, ew tiştê wisa nîne, na ye, bes na ye. Di zimanê kurdî de giştartî na ye. Na. Na giştar e. Me li vê dê kirek giştar kir. Birêser jî giştdar kir, Zaten hûn zanin bixwînin ew jî hatiye in. Nal vêdî jî hatiye hatiye giştdar kirin. Her sê endamên hevûkî hatine giştdar kirin. Li vêdî bîr hat xwarin xwar dema borî safî ne. Ev xwarin wekû xwezayî giştdar e. Van wekû xwezayî giştdar e. Binêre wekû xwezayî giştdar e. Bîr hat xwarin xwar. Her sê endamên hevokê xurîn e, safî ne, pêvek negirtine. Bîrhat xwarinê dixwe, li vê dê pêkir yan jî em bêjin birêse, Mexmûr Rama dibêjin pêkir ji ber wê ya dibêjim, em jî bêjin birêse, li vê dê birêser hatiye tawandin, xweyî tî girtiye. Di dema were de, dema mêr a digre,

ya dançêker e. Her tişt yew çê dike. Yanî paşgir, pêşgir, em bêjin xweyîtî ya, zadartî ya her tiştî ew çê dike. Em li vê dê dilnazê rakin, dilnazê ra, em dilnaz rakin, dilnaz rakin, binê, em dilnaz rakin, em yayê bînin bixin cihê nav de. cihê kirek de yê rist xwend. Yê rist xwend. Xirabî. Ahênga hevokê xirabî, wateya wê jî xirabî, awaza wê jî xirabî, kêr nayê. Ji vê dê li vê dê ji xwe tiştek negirtiye. Dilnazê yanî kirek pêvek negirtiye. Xweyî tî negirtiye. Dema were de Dilnaza ristê bixwîne. Ha, em li vê dê dilnazê rakin, em kirek rakin, em yayê bînin pêşiya ayê. Ya. Em yayê bînin pêşiya ayê. Ya ristê bixwîne. Ya ristê bixwîne. Eynî ya hûn zanîn me ye, Ya ristê bixwîne tiştek nehat guhertin. Ne deng hat guhertin, ne wate hat guhertin, ne aheng. Wate, eynî em bînin bîrhat jî barkin, yê xwarinê bixwe. Me bîrhat rakir, mervêdê ya anî cihê nav, yê xwarinê bixwe, yên xwarinan bixwin, Tiştek nav dikard. Em bi vî awayî dikêne çi encamê heval no? Yek. Di zima avana zimanê Kurdî de, di zîhniyeta vî zimanî de mê navend e. Mê dayîk e. Daye. Her tiştî ew dide. Mirov wekû mê hatiye pejirandin. Nêr aydî ye. Ha, girêdayî vê tenê ev xweyîtî ye heval no, xweyîtî ye. Ê xweyî ye. Xweyî. Li vê dê xweyî. Mê hatiye hesibandin, nêr aydî hatiye hesibandin. Ji ber wê payeyek bes paye, payeya xweytî ji bo mêtiyê hatiye veqetandin, ji bo tiştek din nîne. Dema em dibê Dilnazê rist xwend, hingê êalvêdê Zayen de. Dema em dançêkerê bînin pêşiyê yê ristxwend nabe. Di rewşa hey di rewşa niha de ji xwe kirek em bêjin safî ye. Di zamanê were de Mê ya digire. Li vê dê ya hevalno gihaneka xweytiyê ye ne zayende. Ya gihaneka xweytiyê ye. Em çawa dizanin gihaneka xweytiyê ye? Em jiyayê dizanin ye a ye ye. Em yayê tînin, dançêkerê tînin, da tînin pêşiyê, nav ra dikin, ya ristê bixwîne tiştek nehat guhertin. Heh, li vê dê bîr hat, yê xwarinê bixwe tiştek nehat guhertin. Wate dema me aye digire, gihaneka xweytiyê ye.

Zayende, jin weko xwezayî xweyî ye. Zayende, lvêdê, lvêdê gihaneka xweyîtiyê ye. Ferq ev e, yanî heta niha çima lvêdê mêrde ê ye û çima jinê de ê ye û filan ev nehat bî safîkirin, em safî bike. Lvêdê zayend e, zayenda mêr nîne. Dubare bêjim, zayenda mêr nîne. Bi iyê pênasa dikin şaş e. Î aîdiya ti eleqayî bi zayenda mêr re nîne. Her tişta aîdiyet girt iyê digire. Mêr be, nêr be, çi be. Bîrhatê mala rizgar. Xweyîtiya gihaneka xweyîtiyê ya bîrhat û mala rizgar bi hev ve çêdike. Xezala mala piling. Gihaneka xweytiyê ya xezal û mala piling bi heve çêdike. Ev li vê dê gihaneka xweytiyê ye hevalno. Ev li vê dê gihaneka xweytiyê ye. Di awana zimanê kurdî de gihaneka xweytiyê ya mê a ye, yanî zadar e, ya nêr xweyî ye. Di zayendê de ya mê ê ye û ya nêr nîne. Heman tişt, heman tişt me bi cîhnava nivîsandiye. Wê rist xwend zamanê borî. Wê. Wê kê ye? Wê mê ye hevalino. Wê. Rist xwend. Me ji beriya niha behs kiribî. Ev ware hevalino ware. Ez dibêjim ya dema em mantiqa zimanê xwe baş fêm nekin û nizanbû wate li tîpê hatiye barkirin em tevlî hev dikin. Ware. Min got ya tiştek qurî nîne dersa ji ber ya niha me got ev war e. Ev xweyî ye hevan xweyî ye. Xweyê war. Xweyê war. Mê xweyê war e. Wî wî rist xwend. Nêre. Î çi ye hevan no? Î aydî ye. Ev dîsa war e. Aidîya war rist xwend yanî aidê war rist xwend ne xweyê wê ye. Ferq ev e. Û ev ne pêveka nêrtîyê ye. Vê dawîyê car bere dayî tevlî hevkirine nizanim dema zimanê me a koza

Tiştek sanî neheval na. Dema tu dibêjî ademî karek hatî kirin tu aidiyeta wê ya bi ademî ve çêdikî. Bi têkiliya ademî xwe rê heye. Behdînîn bi kar tînin, behdînî erê qirika behdîniya xweş e. Yanî qirikekî safî ya zimanê kurdî ya esîl e rast e ema peyv li behdînan jî hatine guhertin pênc hezar sal sere derbas vîne. Yanî dema tiştek kusa nîne behdînî daçeka jî bi kar nayne. Nabêje ji bo min bê bo min wê demê em em jî daçekê xwe rakin heke em li şertê me behdînî ye tiştek kusa nîne. Î ne aîdiyet e em ê niha temaşe bikî î î ne pêveka mêr e mêr pêvek nîne. Heke mêr pêvekek hebe heval no, ew jî û ye û, û ya girover, em dibêjin û ya hingavdar. Ew jî nayê bikaranîn. Çima nayê bikaranîn? Ji ber ku di paşgira de delal e, di nav peyvê de zor stûr e. Di pêkaniya peyvê de zor stûr e. Halwedî îhtîmalek pir mezin mêr wisa weko kiçik hatiye hesibandin. Yanî li aliyekî kiçik hatiye hesibandin û ew yê hatiye pênase kirin. Mesela Ehmed û Hesen û Rizgar û Delal û filan wisa hatiye hesibandin. Ew jî ne pêvekek rêzimanî ye. Yan destpêkê min digot belkî rêzimanî be ama vê dawiya giha te encamekî ne pêvekek rêzimanî ye, mînandine ke. Yanî ji kiçiktiyê wisa delaltî afirandine wekî tu ji zarokekî ewê dê bikî wisa çêkirine ew jî ne pêvekek rêzimanî ye, mînandine hevû nû. Niha li vê dê xweyê war riz dixwend, aîdê war riz dixwend. Dîsa heman tişt ew ristê dixwîne, li vê dê em bêjin kirek, safiye, birêser hatiye tewandin, yanî xweytî girtiye. Dîsa li vê dê heke ewa ristê bixwîne, ewa ristê bixwîne. Em ewayê rakin hevalno, temaşe bikin. Ewayê rakin, fekin. Ya ristê bixwîne. Aynî me ye û tiştek nehat guhertin. Wate li vê dî ev gihaneke hevan e. Gihaneka xweyîtiyê ya za biborîne di jinê de gihaneta gihaneka zadartiyê ye. Dîsa li vê dî ew ên ristê bixwîne zaten hatine giştdarkirin. Di zimanê kurdî de dîsa bêjim giştdar naye hevalno ne ên, in, an ne wisa ye. Naye bes naye. Deng çeker guherdar in. Anî vê dê naye. Wî xwarin xwar aydê war feke. Wî xwarin xwar ew xwarinê dixwe. Ew ê xwarinê bixwe. Dimez aynê tiştek. Temaşe bike vano. Yê xwarinê bixwe. Tiştek nehot kar. Ew ên xwarinê bixwin. Melvêdê cihna wê kesî eke mîn bi kar aniye. Min rist xwend. Min rist xwend. Ez ristê dixwînim. Ez a ristê bixwînim. Bina ev qanûnek rêzimaniye hevalin û niha jî li herêma Şirnex tê bikarin. Ew vêca li wê dî jin û mêr jin û mêr her du jî dibêje ez a.

Hama mêr nabêje ez a. Mêr dibê ez ê ristê bixwînin. Ev qanûnek rêzimanî ye di zimanê kurdî de. Ha halê hazir zêde nayê bikarin ew tiştek cuda ye ama ev rêzimanî ye ez a ristê bixwînim. Binêrin. Min a rist bixwenda. Bûriyê berdest dibêjin, Min a rist bixwenda, min ê rist bixwenda. Dema nêr be min ê rist bixwenda, dema mê be min a rist bixwenda. Ez a ristê bixwînim, ez ê ristê bixwînim. Li vê dê a di kesê yanî cêhnavê zadar de, di kesê yekemîn yê ferdar de Ev divê were bikaranîn, ez a, jin e, ez ê, mêr in, mêr e. Girêdayî vê qewlî hev hat dubare ez bêjim. Yek, Di avana zimanê kurdî de weko zayend pêvekek ya nêr nîne. Li vê dê ê ye, li vê dê î ye. Pêvekek ya nêr nîne. Nanî. Li vê dê aydî ye, li vê dê gihaneka xweytî ye. Tiştek. Pêveka me ê ye. Û ya me nêr nîne heval no. Di dersên were de dema em behsa veqetandekan bikin çend ders em li ser vê bidin. Hingê em ê baştir mesela zayenda jî fêm bikin. Me got çi? Me got ve zayendek ya mêr nîne. Jin wekî xweyî hatiye qebûlkirin, mêr aydî ye. Girêdayî vê ê aydiyetê ê xweyîtiyê diyar dike. Yên din, yanî êyê li mêr têne barkirin û ayên li jinê têne barkirin, gihanekên xweyîtiyê ne. Yanî xweyîtiya kirek û kardêrê bi hev ve çêdike. Îro bi xatirê we heta dersek were heta dersa were bimînin xêr û xweşiyê de.